Nessuter awen tektabin d lekwaɣeḍ mačči lxaṭ nebɣa a nuɣal d imasiḥiyen lameɛna lxaṭer nebɣa a nfehhem iberdan d ddiyan n ddunit merra. Tesɛam lḥeq. D Rebbi i awen yefkan lḥeq imi i d-inna deg wawal-is, Ur awen ittunefk ara ṛṛuḥ lxuf, lameɛna d ṛṛuḥ n tazmert d lɛeqliya, iwakken ara nqelleb tidet, mi ara tt-naf ad tt-neɛqel. Mumkin akken teḥsisem inuba-agi s teqbaylit ttalin aṭas ixemmimen deg wulawen-nwen. Wid yeslan inuba ittusemman lfejer, acu llan d ixemmimen-nwen? Lxaṭer lfejer-agi d cchada n wid yufan deg Sina Ɛisa leslak, d cchada inselmen si tmura imxalfen n ddunit, ifehmen Sina Ɛisa weḥd-s d abrid yettawin ɣer Rebbi, Imkan akken teslam i ceheddat-agi llan wid izɛafen, wiyeḍ uhamen, lameɛna ur aɣ-tketbem ara lxaṭa tɛagzem neɣ tugadem neɣ ur tessinem ara ad tketbem. Si ɣer zdat i kra nnubat, ad nmeyyez kra ixemmimen agi ittalin deg wulawen-nneɣ akk. Inna-d yiwen, Ǧawi s lḥeqq! Acu ɣef i aɣ-tessutrem ad neqbel ddin-nwen imi nesɛa yagi ddin-nneɣ? S lḥisab-nwen, acu i inefɛen nnig akk leḥwayeǧ n ddunit? D leblaṣa, neɣ lxedma-nwen iṣurdiyen-nni terbaḥem? Neɣ ma tellam d irummiyen? D aɛraben neɣ leqbayel. Ṛebbi yessefhem-aɣ mačči d lḥala-nneɣ deg ddunit i yenfaɛen, lameɛna d lḥala n wulawen-nneɣ zdat-s. Yettwakteb acu-ara yenfaɛen i bunadem ad yerbeḥ ddunit i rrkul, ma tṛuḥ-as terwiḥt-is. Amek ara tettuslek terwiḥt n bunadem? Yenna-d Sidna Ɛisa, Ma ur d-ilul ara bunadem seg yiwsawen, ur yezmir ara ad iẓer ddula n Ṛebbi. Win itebɛen ddin, ittekkel ɣef lembeyya immuten neɣ ɣef lḥasanat-is, ad yerbeḥ lexxert. Lameɛna ur iseɛɛu ara ttḥeqqiq belli ttuɛafan-as ddnubat-is. Ɣer lxaṭer yeɛqel bunadem-nni ddnub yellan deg wul-is ulamma ixeddem lxir s yifassen-is. Ittwakteb s ten-yeɛma Rebbi. Ar as tuselkem s laman. Ayagi ur d-itekki ara seg-wen tikci Rebbi, mačči s lḥasenat, i wakken ula yiwen ur ittzuxxu. Sidna Ɛisa yenna-d s yiman-is, Nekkini kan ay d abrid, d tidet, d tudert, ula yiwen ur d-ittas ar Baba ala yis-i. Ɛni s zzux i d-ihder? mačči s zzux, imi netta ur ili ara n ddunit akken llan lenbiya. Yenna-d ddula-inu mačči n ddunit-agi. D Ṛebbi iceggɛen Sidna Ɛisa ad issenger lecɣel n Cciṭan yellan d aɛdaw n Ṛebbi i wakken ad aɣ-yerr ɣer lemɛacṛa d Ṛebbi. Imi ur yesɛi ara ddnub, Sidna Ɛisa yewwi ddnub wid iţeklen fell-as ɣef iman-is. ixelleṣ ṭṭlaba n bunadem iḍelmen i wakken ad aɣ-yerr d arraw Ṛebbi ma nettkel fell-as. Win itteklen ɣef lenbiya neɣ ɣef iman-is neɣ ɣef ayen nniḍen, ala ɣef Sidna Ɛisa ittekkel ɣef ayen ifennun ayagi, ɣef ayen ara ifennun si ɣer zdat. Yettwakteb, Ulac win ifehmen, ulac win ittqelliben Ṛebbi, yeɛreq-aɣ akk ubrid, nexṣer akk. Ḥaca d Ṛebbi izemren ad ibeddel ul n bunadem i wakken ara t-iqelleb, ḥaca d Ṛebbi s Ṛṛuḥ-is i izemren ad ifeǧǧeǧ ul n bunadem i wakken ara iɛqel tidet. Llan wid i aɣ-iketben ssutren lehḍur nniḍen deg nnubat-agi, qqaren, Ur heddṛet ara dim ɣef Sidna Ɛisa. A leḥbab, ilaq ad tcekkrem Ṛebbi mi yeldi abrid fell-awen ad tsellem Ɣef ubrid n leslak i ihegga i wat ddunit deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Llan aṭas deg ddunit ur nesli wara ma azal fell-as. Cekret Rebbi imi ken-ixebber ɣef lxuf yellan i win itteklen ɣef lḥasanat i leslak. Imi-nsen ulac leslak ɣer ula yiwen nniḍen ala ɣer Sidna Ɛisa. Ɣef wayagi i awen-nessuter ad tqeblem am umeslak-nwen, ad teǧǧem leɛwayed n ddin yellan mebla nnfeɛ.

Am i gen-jmen imasaḥin ad inin belli ala d abrid-nsen i yettawin ɣer Rebbi. Wid yettmeyyizen diyal n ddunit ttafen acḥal d abrid wa yettxalaf wa. Ala d la Bible i xebbren i bunadem belli ittuḍahher Rebbi deg la Bible. Ixebber i wat ddunit belli Rebbi ittuḍahher-d deg Ɛisa Lmasiḥ. Ma d lekdeb lɛelm-agi yettara war Rebbi bla nefɛa, ulac lemɛacra gar Rebbi d bunadem. Ma d tidet, lɛelm-agi i yesfehmeɣ, yella kan yiwen ubrid i yettawin ɣer Rebbi, ulac abrid wis sin, imi tidet n Rebbi d yiwet, ur tettbeddil ara, d netta weḥd-s i iḥekmen di lecɣel n wat ddunit, Rebbi ur ittcerrig ara tazmert-is s wayeḍ. Ma d tidet, la Bible d aweḥyi n Rebbi i bunadem, ma d tidet Sidna Ɛisa d ssif n Rebbi, ilan si dayem ɣer dayem. Ma d tidet Ṛebbi iḍahher-d i wat ddunit, deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Anwa i izemren ad inekker awal n Sidna Ɛisa mi d-inna, Nekkini weḥd-i ay d abrid, d tidet, d tudert, ula i yiwen ur d-ittas ɣer Baba, ala yis-i. Anwa i inejmen ad yini s ttaḥqiq, llan iberdan nniḍen, ala Lmasiḥ i ttawin ɣer Ṛebbi, Kunwi ttkellen ɣef ddin, ɛni tesɛam ttaḥqiq belli ttuɛafan-awen ddnubat-nwen? Tesɛam timerjiwt n tudert n dayem? Wid iqablen Sidna Ɛisa am umeslek-nsen zemren ad qerben ɣer Rebbi s wul n ṣṣeḥ, di ttaḥqiq n laman, s ulawen yuraden seg ddnub icetkin. yerna sɛan timerjiwt am tagursa n lbabuṛ i tirwiḥin-nsen. Tagursa n timerjiwt-nni tṣeḥḥa, ttebbet, tkeččem ɣer daxel n lḥaǧab anida ikeččem Lmasiḥ fell-aɣ, am in yezwaren, imi yuɣal i dayem d amcafeɛ-nneɣ zdat Ṛebbi. Yettwakteb tura ulac maḍi aḥkam ɣef id ilan deg Ɛisa Lmasiḥ. Wi ara icetkin ɣef id i d-ixtar Rebbi, d Rebbi i ten-iḥesben d iḥeqqiyen. Wi ara iḥekmen fell-asen, d Ɛisa i yemmuten yerna yeḥya-d, yettili ɣer uyeffus Rebbi ad icafeɛ deg-neɣ. Ǧaweb yis lḥeqq, Ɛli Sidna Ɛisa ur yelli ara d nnbi am Musa d Ibṛahim. Acu ɣef skabaren imasaḥiyen akteṛ n lenbiya nniḍen? Yella lxilaf ameqran gar wayen i d-nnan lembiya d wayen i iberreḥ Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Yenna-d Sidna Ɛisa nekkini d Baba yiwen, ulac nnbi inejmen ad yini annect-agi. Imi yesɛed liman-is d Ṛebbi, yenna-d Ṛebbi d Baba-s, u dayen lweqt-is ttqelliben akteṛ bu akteṛ ad t-nɣen. Yella yiwen n ṭaleb n Sidna Ɛisa isem-is Buṭrus, iɛeqlen wi t-ilan lemɛalem-is. Yenṭeq-d, Kečč d Lmasiḥ, d Mmi-s Ṛebbi lḥi. Imasiḥiyen sɛan lqima deg laman-nsen iɣelben akk ayen ilan yenfɛen deg ddiyan nniḍen. Lqima-nni tettwaf deg tidet ilan deg uberreḥ n Lmasiḥ mi d-inna, Nekkini d Baba yiwen, yeɛni imi yesɛad liman-is d Ṛebbi. Ɛni tḥesbem nekfeṛ imi numen imeslayen-agi? A leḥbab, lukan Sidna Ɛisa Lmasiḥ ur yelli ara d Ṛebbi, amek ara yefd wat ddunit? Iwakken ara yefd wat ddunit si ddnubat-sen, yelzem-as ad yili mebla ddnub, si dayem ɣer dayem. Sidna Ɛisa Lmasiḥ, imi yella d Ṣṣif n Ṛebbi, Illa si dayem ɣer dayem, illa mebla ddnub. Tella diɣen lbeyyan nniḍen, kra lxilaf nniḍen gar lenbeyya d Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Isnet ula yiwen seg lenbeyya imecḥuren yedder ass-agi, lameɛna yettwakteb ɣef Lmasiḥ akken yeɛteb ibeggen iman-is d lḥi s waṭas n lbeyyinat Iḍahrasen i medden lweqt-is, lmud rebɛin n wussan, ihadṛasen ɣef lecɣel n ddula Ṛebbi. Leḥbab, amek ara nenǧem ad ken-nxebbeṛ ɣef Sidna Ɛisa lukan ur yelli ara d ameslak yeddren ass-agi? Yettwakteb, Ma ur d-yeḥya ara Lmasiḥ, Abacar-nneɣ d ulac, nufa iman-nneɣ d iniganen n ẓẓur zdat Ṛebbi. Laman-nneɣ d ulac, mazal-aɣ di ddnubat-nneɣ. Lijaṛa, ddnub d lmut. Win immuten, iqqimen deg uẓekka, amek ara isellek wiyaḍ? Lameɛna, Sidna Ɛisa yeḥya-d, yeffeɣ-d lɣaleb ɣef lmut d ddnub, imi ila d ṣṣifa Ṛebbi yesɛan tisura, lmut d tanezduɣt n lmeggtin. Ila d amezwaru, d aneggaru, d lḥi. Yenna-d, Uɣaleɣ mmuteɣ, aql-iyi ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun.

Lameɛna imkun aṭas yid-wen ur nektib ara mazal. Nebɣa ad awen-nceggeɛ tektabin n wawal Ṛebbi iwakken ara teɣrem s wallen-nwen. Lameɛna amek ara nissin anda tzedɣem ma ur aɣ-tceggɛem ara ladres-nwen? A tsayatin-nneɣ, Nuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba Lexbar Lxir, Tabrat n tibṛatin meyya u waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Init-aɣ ma tebɣam ad tsetbeɛem leqraya n Wawal n Ṛebbi, ad awen-nceggeɛ aleqray-agi baṭel s tefṛansit neɣ s taɛṛabt. Ḥasit-t mkul durt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lṭnac ɣir ṛebɛa deg yiḍ di Lezzayer, ɣef ssaɛtin ɣir ṛebɛa deg yiḍ di Fṛansa. Ma ur tegganem ara, tla nuba-nniḍen s taqbaylit ass n tlata ɣef ttaɛ deg yiḍ i Lezzayer, ɣef leḥdac deg yiḍ i Fransa. Nubat-agi i snat ttwafen deg Transworld Radio, Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres. Nessawal axir, ad isahel Rebbi.